Owada. anyway, nyikwa Ramogi Ajang' ma iluongo ni Akinyi Nyagem. ne akinyi an ok ahero kuotho Aha, iwinjo kendo ok an dhaka kuothi Rit mondi. Kuotho to kiro lakini nyaka twa puoth kawuono. pimna Aneno pimna. Inyiero ang'o? Piem na- ok gimi da wacho in inyiero gima kia kata pok apimoni No, ang'e gi kuotho dongo to dokuodhoga kod dongo mano ting'e Ah, wacho da. nyasaye ber riek Mm, nyaka gi sani yes. an onge gima osebedona malit Mm. masebedo ket- nyaka ne raila tho in Mm. fact miya ne wangi mondo wamiye respect Atieko. rest in peace baba Mm. koro Mm. lak chogo kata wuon wotimo ang'o Otho. kata meru otimo ang'o Onindo. lak tang'o Chogo. ndalo moko mane ji campaign campaign cha mane jocha mimi nitakufa na baba Eh, ka baba otho to tho. eh ka baba otho. eh Yes. ting'eni aseng'iyo ang'iya jok moiki gi baba to tama ng'eyo baba odhi donjo e bur kendo iga tadi Mondo achia. to achiel kuomgi ne gin jomage Eh, gin doko kucho. mang'eny Eh, mang'eny. Ging'ere ang'eya, no? Eh, ok, ok. Hata mara ni- ibe dong' niwacho

Raila kotho to watho kode. Eh. Eh? An ase- An ok iko aserito. wasewinjo, Kenya ka ni ng'ato to otho. an aserito noike kata gi- gi- gi- gi- jok mane wacho te ni bro tho kode ni mondo koro odonj kode bur aserito Jomoko kata bondo ne ok ogidhi. eh, we watiti sedhi Ah, ah, Achiegni. hata bere bere naringo madhi e chieng' chieng' nisedhi Achiegni. ai awuori anyway laktochogo kata meruotho gima wanyalo timo tonge koro Wach moriere, yes. Ehe, kendo namba di Mm. namba e Ariyo. wach moro nitiere kama pek zaidi Aha. to wach no litna Aha. to litna Mhm. tini wuon ing'e ni pok ane ni kisetime akia ni rito Mano ang'o? ka nidhi ik baba ji odhi ogolo tops everywhere kenya to ka ng'iya ng'iya tv an ing'e ni naiko gi tv an aikoga gi tv nikech natemo ng'iya wacho ni onge tiende mondo adhi odhi onyona mondo Eh, aduog ji norwako top kendo mo- mondike baba maduong' do Yes, to maduong'. gima nobedona malit ewi tops go te top to ok rach golo kata nawuon agombo Yes, Eh? eh, yes. to onge kata any of family mar raila mane orwako law ajokane ni sut ang'o gi tweng'o ma kila serious. ng'ato gi lawe Eh, eh? t-shirt ok girwaki koro wane wane oganda wala wane maber gi kenya uniform

kendo ji oya ohala mm? uso tisede kendo yeni giuso pesadi Kaw. alufu Eh, in fact olana be nachiegni yawo ah, babe ma oyik piyo piyo ahinya kanyo ting'eno ok awinjo kamor ah, oyike piyo ahinya biashara ne ng'eny minyalo tim yes. Mm. Mm. nikech ng'eni kata mana skaf cha macha ne biashara mano oyike godo cha macha ne biashara Yes, Eh? yes, yes. anyway agwambo dhi lakini gima wanyalo timo e tonge Mm. ji to loke biashara nyaka ogudu ing'eni ni nyewa alufu achiel Alufu achiel. ogute cha to bing'ane bing'ane nitiere ng'ato ma nyicho leko ni baba obiro ni lek Eh, iwinjo baba obiro ni lek ni ogudu mane oyikego no odhi ogol oko mondo onind gi kwe ni ni ni to ing'e ni ng'atni gima gima odwoko bora ni ng'ama baba obiro ni lek eh, baba okalo akala wini baba okalo ida machiege baba okalo raina Fidel, junior nani, ju- okalo- okalo nyithinde go te nyaka nyikwaye nyaka orengo nyaka owadgi ma- maganene Ah, oburu. oburu baba obladhi e cho ei piny waluwe emodhi tere le ng'ama kwatne ya kenya tutafika bingumi, binguni kama tumechoka wanasapot ni babu biro elek mondo odhi omuk kumoyike Ogol ang'o? Owuoth ogudu Eh, iwinjo eh, gik moyike go machalo sa kiang'o odhi ogol oyike nono mondo nindi gi kwe mano jakany En aena boloya mokanyo. Akana luongo nying ng'ato. owada kik iluong nying ng'ato baba kende moyienwa luongo nyinge no Eh, an Koro nyaka- akana nyaka luongo kisano nying kwadhi ng'ato. marach koro ne mago mago gin ang'o? Man mago gik maneno ka timore kanyo to wach malich na ahinya. Wach malich na ahinya. Eh? Eh?

macha niwe ni nwadhie nwa- nwa- nwadhie air force Eh. training mar air force eh apat apat iwe iwe ni lwet- lwete nigi mnembe we Eh? anyway Mm. liend babani omiya neno vitukni ok vituk achiel Mm. vitukni awinjo ni mambo leo viewing ne en pathfinders ne en pangruok koso ne en body video machacha ok bat finders nokadho Mm. machacha en idhi to fwa idhi to ne fwa. iseneno nyithi skul kaka ringo Eh, to gima duogo mora ni nitie ng'ato mane en okadho ng'wech ni pod ng- polis nodwoke ni pok ineno neno be kochung' nodwa ni chak ipade to dhi. liend babani anene matek te wigigo te Mm. mobedo na mamit Mm. ma to kiny wawuoyo awuoya kiny mok wawache sani Ok wach sani. iwinjo ni ng'ane ng'ane nosetero dhok alufu mia achiel Imakano. mano ma kiny nyikwa ramogi ajwang' adwoko nwero kamano maduong' kendo kiny sa pagade waromuru kanyo weche mit mbaka mit mbaka nyaka wago lak chogo kata merwe motho nyaka gisano kwadhi Wana marach irembwa TV. yeah